Nawr, does dim rhaid i chi gwneud elevated pitch mewn lift. Dychmygwch bod chi'n cwrdd â rhywun mewn lift a mae rhaid i chi werthu eich syniad iddyn nhw cyn iddyn nhw cyrraedd eu llawr a gadael y lift. Does dim mwy na munud i chi. A'r peth gorau am elevated pitch, allwch chi gwneud o yn unrhyw le. Nawr, mae yna pedwar cam syml ystyried pan chi'n gwneud pitch. Rhyw un, byddwch yn glir ac yn gryno. Yr unig peth rydych chi eisiau clywed ar ôl pitcho yw'r geiriau diddorol iawn dywedwch mwy wrthau. Os neb eisiau clywed pob maith neu restr o fanylion di-terfen wrth gwrs. Peidiwch â siarad gormod hefyd. Yn i yn waffle free zone yn nawr. Does dim amser i falu awyr. Nawr, dwi eisiau siarad i chi am sut allwch chi newid yn gyfan gwbl y grefft o gyflwyno syniadau neu pitio. Rhif 2. Dechreuwch gyda bachyn neu hook, un frawddeg fach sy'n hawdd i ddeall ac amhosib i anghofio. Nawr, does neb yn hoffi pitcho, does neb yn hoffi clywed pitcho, chwaith. Falle bod rhai bobl yn hoffi'r proses, ond mae mwyafrif ohonyn ni'n crynu yn feddwl am yr holl beth. Nawr, mae'r person sy'n clywir eich pitch wedi clywed cannoedd o pitches o'r blaen. Mae'n holl bwysig bod chi'n bachu nhw gyda rhywbeth byth gofiadwy, doniol neu ysgotiol. Hefyd, mae'n holl bwysig bod y bach na yr hook na yn dan linellu'ch busnes neu'ch syniad. Rhif 3. Broblem, datrysiad. Nawr, ar hyn o'r bryd, dros y byd i gyd, mae yna filoedd o bobl sy'n becso am pitsio'i syniadau, felly eu busnes neu eu cynnyrch newydd. Maen nhw'n teimlo tymed bach fel gwerthwr heb y ddawn i werthu. Ac ar yr un pryd, wrth gwrs, mae yna filoedd o bobl allan yna sy'n clywed pitches sydd ddim yn gwerth gwrando ar. Pitches sy ddim yn pitches, syniadau sydd â heb syniad. Ar yr un pryd, mae'r pobl yma, maen nhw'n brysur iawn, brysur tu hwnt. Does dim amser dyn nhw clywed yr holl pitches mae i gyd. Nawr, dyma lle mae'ch syniadau yn brwydro i dod i fyw. Dychmygwch bod y broblem yn pin mewn ali y bowlio. Gwnewch eich ymchwil a edrych lan y ffeithiau hefyd a pa mae'r amser yn iawn Bam! a taro fe lawr gyda'r datrysiad, profi iddyn nhw fod eich syniad yn gweithio wrth gwrs. Nawr, sut fyddech chi'n teimlo os allai gael gwared o dy gyfidion i gyd o ran y pitio? Allai gwneud yn siŵr bod chi'n ennill o pob tro a bod ni'n cael gwared y cwynebau diflas sy'n dweud na pob amser hefyd. Dyma'r Pitchinator. Dyfais newydd y sbon fydd yn newid y ffordd ych chi'n pitcho am byth. Mae'n eitha syml y gyd ti'n rhaid chi'n neud, roed y syniad neu'ch busnes neu'ch cynnyrch newydd i mewn. Dewis y steil a hyd wrth gwrs hefyd a Am eich chwyngiad, mae yna chi pitch unigryw newydd sbon i chi ddefnyddio. So, dwi'n gwybod bydd yn mynd i weithio, oherwydd ych chi yn mynd i dweud, ie. Yeah. Rhif pedwar, peidiwch â bod yn swil. Gorffennwch gyda gofyniad. Ar ôl chi gorffen eich pitch, beth chi moyn? Ydych chi moyn e-bost neu cyfarfod neu efallai siec wag? Nawr, ydych chi eisiau helpu codi'r safonau o pitcho ym mhobman er gwell? Rhowch eich e-bost i fi, a llaid anfon y manylion yn ôl i chi.